kom ayi di zo miri ka a zaŋli labi luɣu shɛli polo buɣim ni ni dili luɣu shɛli polo ni bi dabirili n niŋ ŋɔ a di pa chɛhimi n lan jɛli ka n vali n pahi saɣari puuni n chaŋ ti nyoli buɣim ni ti di niŋ la di nyɛla zaɣ biɛɣu din biɛmi amaa din mini di duu bɛ di sɔŋ dundo boɣali ni ni ii ka yaa ti daliri kpɛŋŋo a bi nya Dagbamb daa bela biɛhigu ni yuun gbaliŋ. Di zuɣu binyɛra pam beni daa na ka biɛhigu ni. Di zuɣu ti daa ka binchɛriti m-bɔŋɔ ka di kɔhira ka a ni tooi chaŋ ti dali na nti ti a paɣa ka o mali taɣiri bim mɔri. Aai! Di kani. Naɣila nyin doo ŋɔ, a ni yɛh a ni neen shɛŋa ka yuli lala nɛma maa di nyuri kom. ka do o konko ni paɣaba niɛma di nyuri kom ka bi zaŋ ti o ka a zaŋ ti a paɣa ka o mali taɣari bia gbuni di niŋ ka o duli duli ka di kpalim dinni bɛ o duli duli ka o zaŋ mili bɛ o dari baanjira ka o zaŋli n vaai binni maa di bɛ dagbanli ni bɛ a ŋmɛna ŋmani kpeeni n pa shɛli mi ŋun ŋmɛrina ŋɔ kpɛra di vaai gba bɛ da gba di zuɣu ajiya maa di bɔhili mi ka di niŋ daliri ka yɛn ŋɔ niriba pam bala muɣisigu zaŋ chaŋ di polo chaɣati yɛlli ka salo pam diri daa faani A wumbu yaa ni binchɛra gba mali dali, bo n-nyɛ binchɛra? Bin viɛlli m-beni ha nti kuro ka lɛbi binchɛra ti ka binshɛɣu ka kuya din kuli yim la ka nyɛ binchɛra? Aai! Bɛ ŋmaagi o di ti kuro di yɛn lɛbi binchɛra. Ka yo ni binchɛra gba zaa malila di bukaata dali. Di yɛn beni mi, a ni tooi su bimbuɣin ni ka di tula, ka a zaŋ gbabi. A ni tooi kpa binshɛɣu ka di tula, ka a zaŋ gbabi. Chɛla! A ni tooi zaŋ sɔŋ dundoli ni di yi niŋ ka a kpɛri na duu maa ni ka a naba maha, ka a je ni a zaŋ chaŋ kpe Duuma bee ka a naba bi viɛla ka a zaŋ mili ka di neei ka a kpe di be Dagbanli ni, ka a kul kpɛrila yili shɛli dundo bɔɣili ka nya ka liiga ka di doya bee chinchini ka di doya, ka chinchin palli ka bɛ dali na nti zaŋ sɔŋ ka di niŋ hal ka ti be lala maa? Aai! Ka jinjam palli ka bɛ kul dali na nti zaŋ sɔŋ mili hal ka ti niŋ lala maa? Aai! Bin bi chaŋ ti ŋmaai tani maa zaɣ palli na nti zaŋ sɔŋ m-mili hal ka ti niŋ zaɣ kurili maa, bɛ zaŋ niŋ kuri bukaata. Ka ti saɣiya di kulia tooi liri daadam daashili, amaa di daafaani na bi naai chaɣ ti zaŋ sɔŋ m-mali ti naba mini di afaani na n-nyɛ li zaŋ zaŋ ti ti. Ka a kuli nya ka bɛ va liiga kura m-pali bɛ ni ka ni bim mɔri m-bala maa, ka di nya aai hal o paɣa na ka puu gba, amaa bɛ malila tahima maa. ka so dɔɣi o bia ka bia kɔŋ daadana niŋ ka di ka binshɛɣu binchɛra ka bi tooi ni yɛra neen kur shɛŋa din ka bi van toona ka di nyɛla buɣum m-bala ka bi zaŋ mili bia maa binyɛhiri bee ka bi zaŋ taɣi o gbuna ka di zuɣu chɛɣu bia maa lee daa kɔŋ daadam niŋ o biɛhigu ni di beni di zuɣu ayi ka di yi niŋ ka a zaŋdi a liiga kurili a sitiri kura m-mali nyɛhiri a bia dulim a bia baanjira ka di bi bɛ bozo ka a yɛn zaŋ mili duu ŋɔ ka di bɛ bɔhigu m-bɔhi ka m bɔhi di zuɣu ninkura shɛba yɛli ti ayi ka a zaŋ a sitirili zaɣ kurili m-mili a duu bee n-zaŋ ti a paɣa ka o mali nyɛhiri bia gbunni bee ka o mali mindi bia dulim bee ka o mi kpaai sɔŋ ka o kpuɣi m-mili li ninkura shɛba yɛli ti ni ayi di pa din bɛ Dagbambili po niŋ niŋ yuun gbaliŋ, ka ʒiɛmani ti kana, ka bini parisi yina, ka a ni tooi dali sɔŋ a dundoli ni ka kpɛrina, ka zaŋ a naba mil li ka kpɛna, ka di pa binchɛra. Din niŋ ŋɔ, ʒiɛmani puuni ka din kana. Tɔ amaa di pala di daa pun benimi. Di zuɣu daadam sitirili dii bi kpira, ka a dii vaai li zaŋ yina ti lab lala. Gala m-bala maa. Chɛ li. Di na malila, di lan kala bukaata ni di tooi liri a gbini, amaa di na malila bukaata a daboli maa puuni. dan shɛli kom ni kpaai sɔŋya gala a mi a sitiri maŋli ka a yɛn piila timli bee bɔɣa zaŋ milli binshɛɣu yi kurigu lɛbi binchɛra binchɛra kani kɔhira ʒiɛmani kana ka a yɛ ka a chaŋ binshɛri nɛma luɣu shɛli polo ka bi ŋmahi ŋmahi tana maa zaɣ bibibibi ma so mi tani puuni ka bi ŋmaai yihili maa na amaa ka bi ku mali binshaɣu kaya binchɛra ka bi ku mali dina ayi dagbamb daa ka lala bini to di zuɣu di niŋ ka a gba yi mili din ŋɔ nyin yimina ti ti daliri nima ka ti nya nya ninkura shɛb ni yɛli shɛm amaa n yɛri ŋɔ m bi yɛn ni ni yɛli shɛli din nyɛ faanili Dagbanli ŋmanila tuwa sokam bɔbila o yaata tariga n yaata la ka m bɔbi maa chaɣ ti chɛ yɛla chɛfula ka ʒɛ maha ka lana gbaalo filim maa puuni a yi kana ti yuli lala sinii ŋɔ n daa nyɛla ŋun ku biɛri puuni la halli ka ti naagi di zuɣu n daa nyɛla din kam chɛŋ amaa luɣa ayi ka n daa nya ka ti dagbanli ŋɔ puuni ka di bi tam kalinli zuɣu di zuɣu ŋun daa dariti filim maa mirina gafara n ba pira dagbambi yɛn ni woli tiri nyɛ woli kura n biɛn wahala a tuma amaa di ti niŋ ka yi kpɛri kpɛrigu maa zaŋ jɛndi ti kaliŋ maa polo bee ti Dagbanli maa polo di mali mali niŋ ti ni suhuya ka mali niŋ biɛɣu ni ka di sani ni nyaɣisi zaɣ ti ti zaa Dagbanli puuni nayili kam malila ninvuɣ so ŋun yɛli yɛtɔɣa zaŋ tiri naa maa n ba o lan be nayili di zuɣu kpambi laɣinna nayili n ba o lan yɛn vaami yaɣisi zani Naa puhiri ya kaza, naa puhiri ya kaza, naa puhiri ya kaza. Di zuɣu naa yɛn ya shɛli o ni yɛli n-tim Baula, Akon wula naa ni yɛli m-Baula la, m-Baula la yɛli n-zaɣila ni ŋ-ŋ-ŋ-ŋ-ŋ-ŋ ka o yɛli ka Akon wula naa ni yɛli li ka a fo ka naa yɛli naa ka m-Baula gba lan yɛli the same thing ni o zaŋ ti a. A mini naa ku tooi yɛri yɛtɔɣa tiri taba direct. shee so m-be yi sunsuuni. Dinzuɣu a yi nyami ka m ba o lan yiɣisi n-yɛl yɛtɔɣa maa zaŋ ti naa, ka naa yɛli n ŋɔ tooi ka o zaŋ ti n ya. Hal keesi n-tooi kana ka bi saɣim nayili chandi ka lan ba o la yiŋ ka di yɛn kpalim, din yaa bi saɣim di ni paai nayili zɔŋ ni ni yɛl shɛli o yina m-boli je. a daa kana ti yuli bi lala muvi maa puuni biraa malila naa ka laa naa maa ka o ku koli ka di taɣi o pa yɛra ka di nyɛ gbaalo lɔŋ gbaalo mi lan ka biɛhigu ni yɛlimuɣirili n bɔŋɔ zaŋ tiba ka bi bɔri faako din yɛn kana di zuɣu hali naa maa yɛrila yɛtɔɣ shɛŋa ka di mali dabiɛm n zaŋ ti kpambalibi maa ka ba ta ni shee chaŋ ti paai naa zuu abila abila kɔ ni takpima din niŋ ku zuɣusaa chi ku bi ayi ka niŋ wurugu kaɣali bin daa pa zuu sani zuu daa lɛbila o kpali biriba Aai, Dagballi puuni, di niŋ ka di yɛn daa tibila kpambaliba luɣ shɛli polo ŋun yɛn yɛli bɛ ni ka bɛ zaa yɛn yɛli di zuɣu. Amaa bɛ niriba ata maa di daa ʒimi ni sokam yɛlim o noli zilim kom ni nyɛ shɛli. Di nyɛla yi zaa yila naa dabam dabam sani na. M malila n naa, ka a gba mali a naa, ka ŋ gba mali o naa, ka ti zaa lee kana yɛli yiŋga zuɣu. Di zuɣu n gba daa ni zaŋ shɛli ti ma din ka yɛn zaŋ ti o, amaa ti zaa yila na yino sani na. Ninvuɣ yino kɔŋko n-daa simsi ni o yɛli. ninvuɣ yino a ku ya bi zaa yɛtɔɣa ka ninvuɣ yino a ka o zaŋ yɛli maa di zuɣu nimaani din daa niŋ ka di nyɛla niriba ata maa zaa yɛn yɛlila bi noli yɛtɔɣa maa aai Dagbanli ka lala nyɛli ni a yi tim tuumba bee chaŋ ninvuɣ yino n yɛra ka bi zaa yɛn yɛli di zuɣu so ŋun tobi mi ka nyɛlila ka mi la yaa dagbanli puuni naa yi tum tuma bee chaŋ di zaa ʒim ni so kan yɛli ŋɔ o zilin kom naa bi yɛli ŋun bɔ a chaŋ nyɛ yɛli ŋɔ ka naan ka ti yɛli ŋun bɔ a gba chaŋ ka a yɛli ŋɔ ŋɔ ka a gba yɛli ŋɔ ayi chɛmiya ti yɛlo niŋ ŋɔ yi pa ka yino ti yɛlo ka yi zaa yɛn yɛlo amaa yi zaa lee n chaŋ ŋuna shɛhira dibu zuɣu di zuɣu nimaani maa dara ŋmanila di bɔri mali niŋ Wula n daa ku yɛli maa, bɛ zaa n yɛli maa, di daa lan ka bukaata ni ban pahi maa gba zaa lan yɛli yaha. Luɣ shɛli din daa yɛn gbiligi ka ti lan nya yaha luɣ shɛli polo, a ni nya ka kpaliŋkpaa gbaal o ka so kana ti diri o fiila. Bɛ yɛtɔɣa wuhira lala sinii ŋɔ puuni ni ŋuni n-nyɛ Sheetaani. Di zuɣu o tɔbbihi puuni kpaliŋkpaa na nyɛ ŋun tuhi tuma, ŋun gbaal o n-tum tuma ka o nini tiɣi. Di zuɣu hal o yɛn kpuhi o la kpamli. lala nyɔri maa ayi di ŋmanila dira mini yi filim maa daa bi ŋmani taba di mini yi filim maa di ŋmanila daa bi ŋmani taba chɛ ka n ti a daliri maa ka a nya Dagbanli puuni n yɛrilimi ka na ku ʒe di zuɣu ti ka binso ka piig o zali biri o a sheetaani m-bala. Im maa ka o mali daadani shifa bee ka o ka daadani shifa? Im maa ti nyari o bee ti bi nyari o? Dagbam bi kali lala bini maa. Di nyɛla adiini ni kana, Musulisi daadiini n kana ti yɛli ti yaa ni binshɛɣu be biɛhigu puuni ni tooi taɣi daadam hankali ka a niŋ binshɛɣu din bi simsi ni a niŋ. Amaa lala bini a pala nini ni nyari so. Di nyɛla dihitabili. Dolima viɛnyɛla ka wumdi sɔŋ la yɛtɔɣ shɛli ŋɔ. Di daa nyɛla muvi maa nyɛmiya dabaranima ni musulinima di yɛtɔɣa n-nyɛli. Din ŋuna daa mali di tooi zaŋ lala yɛtɔɣa zaŋ kana nimaani, dabaranima mini musulinima, ka yi bɔri ni nya ŋun kpa ŋɔ maŋa bee ŋun mali yɛlimaŋli bee ŋun dini nyɛ yɛlimaŋli. di zuɣu yila na n tooi zaŋ lala din ŋɔ n zaŋ kana di puuni amaa sinii maa bi kpuɣi kari nyɛla yaa adiini mini dabara nim mali gadama ayi ka lala ka sinii maa kana ŋun dino dabara nima ka di ti ʒino ka di zuɣu ti chaɣa yaa ka o galim ka kani ka bɔri kpɛŋ ŋun yɛn simso ka o kuli ha yiɣisi di bɛ dagban la kali puuni ka niri ku bi ka ti kan ka na ʒiya ni sheebu na bo kpambi shee poi ka na yihi kuli ti yaba safo naa daa bolo yuli maa ni bia ŋun ka yɛn chɛni voli ka kpamba yira ka gbubi zuya ni bi ti gali di zuɣu laa ni ŋun ti kani shee ka bi na bo kpamba shee din biɛla Dagbanli puuni gbaaloo mini ban tuhiri tabi maa di same laya nima maa gba nyɛla tima nima ŋun ban daarita maa bi gba nyɛla dabara nima ka ŋun gbaalo ka o gba mali dabara di zuɣu soli di kan ni bi lala bini maa ŋuna bi zaŋla yina ka naan tom ku chɛ o nyɛ nachimbila ka sihi o tiɛm ku chɛ o tiɛgu viɛn yɛlinga hali di niŋ ka di nyɛla adiini ni dabara nima di sini ki yɛn ŋmaai ka bɔri ni lala bini ŋɔ di yina di puuni di bi simsi ni zaŋ foto shɛli ka di kana di puuni o yɛn ʒɛmi ka ni ʒiya ŋɔ ka yɛligu yɛri tiro amaa ka o bi nyɛri ŋun yɛri maa M ba pirabu nya kari Naŋgbani viɛnyɛliŋa pam. Ni so ku ʒiya ŋun yɛri yɛtɔɣa ti na, dara chi shintaani m-bɔŋɔ. M bi chani dunia n-kpa hal ni zuŋɔ. So ŋun yɛn ni o nya Shɛytaana dunia yaa ka zaa. Dunia luɣ shɛli polo ka zaɣila ŋun ʒiya maa, Shɛytaana m-bɔŋɔ, ka o nya tia bee ka o nya binshɛɣu n-ku ʒiya ŋɔ ka o yuun o. M bi chani so na mi n-nya li. Ka wula ka sinima ŋɔ pun ka o ti yɛn yina ka nya ninsala? Yin ni bɔri ni Yusili Albachi maa, yi ni yɛn chaɣ so foto yina di puuni, gbaal o yɛn ʒiɛmi ka yɛligu yɛr o. N ma sagbana ni tingbani ni, pɔhim zuɣu ka di yɛr o, ya polo ka di yaa, yɛrigu maa n-yɛri m baa ka o leei o nyaŋ n-yɛri ma. Amaa ka o ni daa di yina shɛm maa, nimaani maa ŋuna, Aba, ti gba ni kul nyɛ zaɣ jijima, ti baŋya kpiɔŋ ŋun wali kpɛrigu m-bala maa. Ɛhɛ, amaa di simsi ni yi ni niŋ na, ka di ŋmani nimmɔhi biɛla. n nyɛbu ka n yɛli ŋɔ fa di bi ʒim ni ya shɛŋa faanali n bala man gba nyɛbu ni n tiha ka n zaŋ yɛli ŋɔ di zuɣu naawuni chɛli biɛhagu di zuɣu ni ku kana n ti pahi shɛli zaŋ chaŋ gbaalo sinii maa man gba n daa nyɛ luɣu shɛŋa ka di ŋmani di bi tam kalinli zuɣu din ka n zaŋ tɔɣisi maa a gba bom lala sinii maa shee n gba yuli shɛli n yuli luɣu shɛli polo ni yɛli maa n nyɛ nya n yɛligi ŋɔ ni din niŋ ŋɔ wula ka a gba zaa nyɛli a tiha nyɛla wula zaŋkpara polo. Mma wula mi la ŋun gari ma, n ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.